Ie, wel, fyswn i'n fyswn i, fyswn i'n disgrifio'n hun fel mewn blygyn uh, introvert ac um, mae'n debyg ella mod i wedi bod yn uh, yn cwffio'n erbyn y syniad yna am lot o amser yn y mywyd. Uh, wedi gweld o'n rhywbeth oedd yn rhywbeth i fod yn uh, cywilyddio o'i blegid, a rhywbeth nad oedd yn gyflwr uh, i'w ddymuno. Ond uh, yn fwy diweddar, dwi wedi dod i weld pa mor werthfawr ydy bod yn fewn blygyn uh, mewn cymdeithas a cymaint o rym mae hwnna'n rhoi i rwy'n oherwydd dydy rwy'n ddim yn gorfod dilyn norma cymdeithas, da chi'n gorfod dilyn barn pobl eraill, da chi'n dibynnu llawer iawn ar eich gredd ych hun, da chi'n dibynnu llawer iawn ar um, yr ysbryd mewnol i'ch gyrru chi ac i'ch um, arwain chi mewn bywyd a dwi'n meddwl bod y byd o sgwennu yn, yn wych i fewn blygyn oherwydd mae rhywun yn gallu uh, mynegu hyn uh, gymaint gwell trwy sgwennu na, na dim byd arall a dwi'n meddwl bod, um, bod yn awdur gysgodol yn ffordd o fod yn cyplysu'r synwyr o fod yn fewn blygyn rhywun sydd yn dibynnu lot ar ei adnoddau mewnol ei hun, ond mae'n elfen hefyd lle ydych chi'n gallu addasu ychydig bach ar ar eich cymeriad, lle ydych chi'n mynd i fewn i i fyd person arall, dach chi'n dod i gy- gy- gy- yy gy- yy siarad efo person arall, dach chi'n dod i ddeall person arall, dach chi'n creu cysylltiad â pherson arall. Wedyn mae'r mae'r ddwy elfen yna, yr elfen o fod yn fewnblygun, o'r elfen hefyd o fod yn cyfathrebu efo rhywun arall, dod i ddeall person arall, dod i siarad â person arall, dod i allu deall eu stori nhw, gallu mynegi eu stori nhw hefyd. Yym, mae'n dod â'r ddwy elfen yna, oherwydd mae pob mewn blygyn hefyd yn gorfod cael pobl eraill yn ei fywyd um, ar ryw lefel neu gilydd. Da ni'n gallu gwneud heb bobl eraill yn llwyr. A be sy'n braf fel awdur cysgodol ydy bod chi'n gallu cyfuno'r ddwy elfen yna, yr elfen o sgwennu, ond yr elfen hefyd o daflu chi'n i fewn i, i fywyd a um, meddyliau a, a perspektif person arall wrth adrodd i stori o, ynde? Wel, stori ddiddorol ynde, sut mae rhywun wedi uh, crwydro i fewn i fyd yr fod yn awdur cysgodol, ghostwriting. Um, Dwi'n meddwl mae un elfen, uh, mae pobl yn dueddol o feddwl bod ghostwriting yn rhyw ddeitl crand iawn ac yn rhywbeth y gall pobl ddim anelu eto fo. Ond yym mi nesh i ddeud hyn mewn rhyw sgwrs nesh i efo rhyw griw cinio yn ddiwe- yn ddiweddar yn ar Ynys Môn. Yym mi ydan ni gyd yn yn ghostwriters yy mewn gwirionedd ond bo' ni ddim yn cydnabod hynny oherwydd mewn difri mi ydan ni gyd yn yn adrodd y straeon 'ma wrthon ni'n hunain yn barhaus. 'Dan ni'n adrodd straeon i'n hunan bob dydd amdanon ni'n hunan. 'Da ni'n adrodd stori'n hunain bob dydd am bobl eraill sydd o'n bywydau ni. 'Da ni'n adrodd stori'n hunain bob dydd hefyd am y byd o'n cwmpas ni. Wedyn, 'da ni, 'da ni, 'da ni wastad yn, yn sgwennu stori yn hunain, yn yn meddyliau yn hunain. Mae, mae rhywbeth sy'n, sydd yno ni, sy'n fath greddfol iawn iawn yno ni gyd, bod ni yn bobl sydd yn adrodd stori yn barhaus. Wedyn, Mewn ffordd, dwi jyst yn tapio fewn i i ryw gyngerdd uh, dynol, dwfn iawn iawn sy'n mynd ôl ers cychwyn yr gwareiddiad. A dwi'n deud yn aml wrth bobl, mae'r rheswm mae... Uh, rheswm, mae'r Beibl ydy'r llyfr mwyaf poblogaidd erioed, a sy'n dal yn gwerthu mwy o gopïau na unrhyw lyfr all bob blwyddyn ar draws y byd, ydy bod o'n tapio mewn i'r stori uh, making uh, facility imagery sydd gennym ni gyd fel, fel pobl, oherwydd da ni gyd yn gallu, um, uh, da ni gyd yn gallu fatha nieithu hefo cymeriadau yn y Beibl, oherwydd maen nhw gyd yn adrodd straeon am bobl fatha ni. Wedyn, mae o yn rhywbeth naturiol iawn iawn i, i bobl i fod yn neud, a dwi jyst yn lwcus mewn ffordd bod fi wedi cael y teitl Ghostwriter, ac yn gallu jyst tapio fewn i rywbeth sydd yn beth cyffredinol iawn iawn beth bynnag. Wedyn does am byd ofnadwy o special yna fo, jyst bod fi wedi ffeindio'r teitl yna. Uh, well, I think for me personally, it's just uh, an accumulation of uh, different skills I've uh, I've amassed over the years. Um, because in a way, ghostwriting involves history.

awdur cysgodol yn Welsh. Ysgawsar, ac Ysgawsar, enw gafodd i gynnig i mi gan fy ffrind da, Dafydd Williams, sydd tu ôl y camera heddiw, yn adrodd hanes Cymro Cymraeg lliwgar iawn a gafodd ei eni a'i fagu fel Cymro Cymraeg yn Lerpwl, treulio dros hanner ei fywyd yn Lerpwl, fel Clerk of Works yn Lerpwl cyn dod nôl i fyw i Gymru. A mae'r llyfr yn adrodd ei hanes o, ond mae'n adrodd hefyd y profiad Cymraeg yn Lerpwl a sut mae'r profiad Cymraeg yn Lerpwl yn rhan o'n hanes ni fel cenedl. Ac um, i raddau, da ni'n di, really, da ni'n di cydnabod uh, dylanwad Cymraeg Lerpwl arno ni hyd heddiw a sut mae ganddo ni fel Cymru uh, rhyw A uniaethiad a Lerpwl o hyd. Mae'n rhywbeth am y ddinas yna sydd yn yn denu ni ac yn yn hudo ni. A dim rhyfedd o feddwl am yr hanes gyfoethog sydd gan y, y, y Cymru yn Lerpwl, y Gymraeg yn Lerpwl. A wedyn mae bywyd John Medwyn ei hun, ac yn tangymeriad mor liwgar, uh, wedi uh, bod yn fatha rhyw gefnlen gwych i adrodd hanes uh, Lerpwl trwy lygad Cymro a Cymro balch iawn ond Cymro sy hefyd yn ystyried ei hun yn Sgowsar ac yn yn teimlo'n agos iawn at bobl y ddinas, at y ddinas ei hun a wedi etifeddu lot o hiwmor y Sgowsar hefyd yn ei yn ei fywyd. Mae mae'r hiwmor yna'n dod drosodd yn y llyfr ag agwedd yym eofn y, y sgawsar i agwedd, um, barod i ddeud pethau fel y gymaen nhw, barod i ddeutsi, barod i fynegu barn. A mae'r ma, ysbryd yna, ysbryd dinas Lerpwl yn dod drosodd yn y, yn y llyfr yma, trwy lais uh, John Medwyn Jones, sydd erbyn hyn yn, yn 90 oed ac yn byw yn Llanfarian y tu allan heb Aberystwyth, ond yn dal yn llawn egni, yn llawn bywyd, llawn hiwmor, llawn direidi, ac yn Scowser o'i gorun i'w sawdl hyd heddiw, ond Scowser Cymraeg, ynde. Os hoffech chi gael copi o'r sgowsar, mi allwch chi gysylltu efo fi fel yr awdur cysgodol, a mi fydd yna ddolen yn y yn y nodiadau ar waelod y y ddalen. So another ghost writing project I've been involved with over the last few months is Llythyr Noel and this was another Welsh language book and I was very fortunate to be able to

Mae o ar gael mewn siopa llyfrau Cymraeg. Fydd 'na ddolen ar wylod y fideo yma. Um, mae o, ar hyn o bryd, mae o ar ben y, y, rhestr gwerthiant yng Nghymru sydd yn, uh, da ni gyd yn hapus iawn iawn efo hynny, oherwydd dim ond ers rhywbeth efnos mae o allan. Ac um, da ni'n gobeithio fydd y, y, y stori yn... Wrth gwrs mae yna pel arbennig iawn uh, i fôn yn y stori yma, uh, oherwydd bod Noel a'i ferch yn gymeriadau mor annwyl ac mor adnabyddus yng ngolwg llawer iawn o bobl ar Ynys Môn, a mae llawer iawn o gwerthiant cynnar 'na wedi bod ar yr ynys. Ond mae hefyd yn stori genedlaethol a dwi'n siŵr fydd 'na bobl o bob rhan o Gymru isio clywed yr hanes yma ac a dod i werthfawrogi be yn union ddigwyddodd i'r teulu bach yma yn ystod y cyfnod